السلام علیکم و رحمە اللە و برکاته ان شاء اللە لە ڤیدیۆی ئەمڕۆ باسی Logical Operators بکەین لە زمانی جاڤا Logical Operator بریتیە لەو ئۆپرەیتەرانەی کە ئێمە وەکو ئۆپرەیشنی لۆجیک بەکاریان ئەهێنین کە لە کاتێک ئێمە بە تایبەت ئەمیش لە If و Else بەکار ئەهێنرێت وەکو Relational پێویستمانە بۆ ئەوەی ئایا بزانین True False چۆن Return بکەین و ئایا ئۆپرەیشنێکی کە دروستمان کردووە چۆن True ئەبێت و چۆن False ئەبێت ئێمە بە تایبەت لە لۆجیکەڵ لە کۆدینگ واتە مەرجدانان ئێمە کۆمەڵێک مەرج دانێین ئایا ئەم مەرجانە چۆن ترو فۆڵس یان ڕیتێرن ئەبێت گەر بێت و ئێمە لێرە بولیەن دابنێین کۆمەڵێک بولیەنمان پێویستە یەکێک لەوانە ئێکس یەکسانی ئەکەین بە ترو و بولیەنێکی تر دروست ئەکەین یەکسانی ناوی ئەنێین وای ئەویش یەکسان ئەکەین بە ترو تاوەکو و هەروەها بولیەنێکی دیکە یەکسان ئەکەین بە ڕیزۆڵت بەڵام ئەم ریزۆڵتە ئیشەکانمانی لەسەر ئەکەین وەک وەبینن لێرە and مان هەیە و or مان هەیە و ئۆپرەیشنی not مان هەیە لێرە ئێمە سەرەتا باسی and دەکەین and بریتیە لەو مەرجەی کە تۆ دوو ستەیتمەنتی پێ ئەدەی دوو دانە بوڵیەنی پێ ئەدەی لە بەینان and بەکار ئەهێنی ئەگەر هاتوو هەردووکیان بەیەکەوە تروو بوون ئەوا ریزۆڵتمان ترووە بەڵام ئەگەر هاتوو بە لایەنی کەم یەک دانەیان فۆڵس بوون ئەوا ریزۆڵتمان False دەرەچێت هۆکارەکەی ئەوەیە ئێمە پێی ئەڵێین ئەگەر هاتوو ئەوەی یەکەم True بوو وە هەروەها ئەوەی دووەمیش True بوو ئەنجا ڕیزەڵتەکەمان Trueە بەڵام بۆ Or وا نیە Or بەلایەنی کەم یەکێکیان True بوو ڕیزەڵتەکەمان هەمیشە Trueە بۆ ئەوەی ڕیزەڵتەکەمان False بێت لە Or پێویست دەکات هەردووکیان بەیەکەوە False بن لە Or ئەڵێین ئەگەر هاتوو ئەوەی یەکەم True بوو یاخود ئەوەی دووەم True بوو ڕیزەڵتەکەمان Trueە یان بەکارئەهێنین and واتە هەردووکیان Or واتە یەکێکیان. بەڵام نۆت، Note، لەگەڵ Or و And بەکار ئەهێنرێت، نۆت ئۆپرێشنەکەمان بۆ ئینڤێرس دەکات، یەک ترو یەک فۆڵسە، بۆ نمونە ئەتوانین ڕیزۆڵت یەکسانە بە نۆت ئێکس، لەم حاڵەتە ئەڵێین ڕیزۆڵتەکەمان عەکسی ئێکسە، واتە ڕێک ئێکس عەکس ئەکەینەوە و ئەیکەینە ناو ڕیزۆڵت، کەواتە ڕیزۆڵت یەکسانە بێ بە فۆڵس، چونکە ئێکس لێرە یەکسانە بە ترو، ئەمە ئەتوانین بە تێکەڵی لەگەڵ Or و And بەکاری بهێنین. و هەروەها توانین بەم جۆرە بە تەنیاش بەکاری بهێنین کە نۆتێک لەبەردەم ڤاریبڵەکەمان دائەنێین یاخود لەبەردەم هەر ئۆپێراندێکی دیکە. لێرە گەر بێت و ئاند بەکار بهێنین ئاند بەم جۆرە بەکاردێت دوو دانە لەو هێمای ئاندە دائەنێین بەم جۆرە ڕیزۆڵتمان یەکسانە بە ئێکس ئاند وای لێرە ڕیزەڵتمان یەکسانە بە ترو چونکە هەردووکیان تروون بەڵام ئەگەر هاتوو ئێمە لێرە فۆڵس دابنێین بۆ وای وە بێتو ریزۆڵت پرینت بکەین سیستەم دۆت ئاوت پرینت ریزۆڵت گەر بێتو پرینتی بکەین پێویست دەکات فۆڵسمان دەست بکەوێ عەفوەن لێرە ریزۆڵت یەکسانە بە فۆڵس چونکە ئێکس ترووە ڕاستە بەڵام ئێمە ئەمانەوێت هەردووکیان تروو بن چونکە ئاند مان بەکارهێناوە بەڵام ئەگەر بێتو ئێمە ئەمە بکۆرین بۆ ئۆر، ڕیزۆڵتمان لەو حاڵەتە چی ئەبێت؟ ترو ئەبێت چونکە ئێمە ئێکس بە تەنیا خۆی ترووە. لە ئۆر پێویستمانە بەوەی کە بە لایەنی کەم یەکێکیان ترو بن نەک هەردووکیان ئەگەر هەردووکیشان ترو بوون ئەوا هەر ڕیزۆڵتەکەمان ترووە یانی بۆ نموونە ئەگەر لێرە وایش ترو بێت ئەوا ڕیزۆڵتی ئۆر هەر ترووە پێویست ناکات یانی یەکێکیان بن بە تەنها بەڵام لێرە ئەگەر بێت و نۆت تێکەڵی شتەکان بکەین ئەگەر بێت و نۆت تێکەڵی مەسەلەکە بکەین بۆ نموونە بنووسین نۆت وای کەواتە ئێمە پێی ئەڵێین ئێکس ترو بێت. بەڵام وای ترو نەبێت واتە لەم حاڵەتە ئەگە وای خۆی ترو بێ لێرە وایمان بۆ ئەکات بە فۆڵس واتە ئەها بە لۆجیکی بیری لێ بکەنەوە لێرە وای خۆی تروە بەڵام ئەم نۆتە بۆمان ئەکات بە فۆڵس واتە ئەگەر بێینە سەر بابەتی ئۆپەرەیشنەکان چۆن بیان کەین ڕیزبەندیان پێش هەموو شتێک نۆتەکان بکە نۆتەکان چونکە گرینگە تۆ ئەبێت سەرەتا ڤالیۆکان عەکس بکەیتەوە دوای ئەوە ئۆپەرەیشنی ئاند و ئۆرەکە جێبەجێ بکەی یانی بۆ نموونە سەرەتا بێی ئەم وایە ئینڤێرس بکەی دوای ئەوە بێی ئۆری حساب بکەی لەگەڵ ئێکس بەڵام لەم حاڵەتە ئەگەر هاتوو ئەم ئێکسەمان خۆی فۆڵس بوو خۆی فۆڵس بوو لێرە ئێوە ئەگەر ئۆرەکە ببینن ئەڵێن ریزەڵتمان ترووە چونکە وای ترووە لێرە وای ڕاستە وای ترووە بەڵام ئەم ئێکسە فۆڵسە ئەم وایە ترووە بەڵام ئەمە نۆتی ئەکات ئەمە ئینڤێرسی ئەکات ئەیکات بە فۆڵس کەواتە فۆڵس ئۆر False یەکسان ئەبێ بە False. بەم جۆرە وەکو ئەبینن ریزەڵتەکەمان ئەنجامی گۆڕا بەڵام ئەگەر لێرە نۆت ئێکسێکیش دابنێین ئەوا ریزەڵتەکەمان ئەبێتەوە بە True چونکە ئێکس عەکس ئەبێتەوە بەڵام ئەگەر هاتوو لێرە True مان دانا لەم حاڵەتە هەردوو ڤاریبڵەکەمان بە True یەنە ناو ئۆپرەیشنەکەوە بەڵام هەردووکیان ئینڤێرس ئەکەین هەردووکیان ئەکەین بە False. لەو کاتەیا وەکو ئەبینن ئەنجامەکەمان فۆڵس دەبێت چونکە هەردووکیان فۆڵسن وە ئەگەر هاتوو ئاندیش بەکاربهێنین لەبەرئەوەی هەردووکیان فۆڵسن ئەوا هەر ئەنجامەکەمان فۆڵس دەبێت بەڵام بۆ ئەوەی هەردووکیان ترو بن لێرە پێویست دەکات لێرە هەردووکیان لە دەستپێک هەردووکیان فۆڵس بن دوایەوە نۆتەکان ئەم ئۆپرەیشنی نۆتەکان عەکسیان ئەکاتەوە هەردووکیان ئەکات بە ترو وە هەروەها کاتێک ڕیزڵت دەر ئەهێنین ڕیزڵتەکەمان بریتیە لە ترو وە کۆی بین ئەتوانن ئەمە زۆر ئاڵۆزتری بکەن یانی بۆ نمونە کۆمەڵێک مەرجی زۆرتان هەیە وە کۆی بینن لێرە ئەتوانین بڵێین ئەگەر هاتو ئێکس یان وای یەکێکیان ترو بون وە هەروەها نۆت ئێکس ئەمە کۆمەڵێک مەرج هەموو مەرجەکانمان تێکەڵ کرد وتمان یەکەم دانەوەرە نۆتەکە بکە ئێکس خۆی فۆڵسە لێرە کەواتە ئێکسمان بۆ کا بە تروو وە لێرە ئەمەش فۆڵسە چونکە هەردووکیان فۆڵسن هیچیان تروو ناگەڕێننەوە ئەنجامی ئۆرەکەمان فۆڵسە فۆڵس ئەند تروو بریتیە لە فۆڵس بەڵام ئەگەر هاتوو لێرە یەکێکیان تروو بوو بۆ نمونە وای تروو بوو لەو حاڵەتە ئەڵێین یەکێکیان نا پێویستە وای تروو بێت چونکە ئەگەر ئێکس فۆڵس بێ ئەم ئێکسە ئەبێتەوە بە فۆڵس ئەگەر ئێکس تروو بێ عەفوەن ئەم ئێکسە لێرە ئەبێتەوە بە فۆڵس. تۆزێک شتەکان ئاڵۆزن بەڵام ئەها پێویستە لۆجیکی بیری لێ بکەیتەوە و لە مێشکی خۆت شتەکان شیکار بکەیت چونکە ئەگەر بیری لێ نەکەیتەوە و شتەکان بتەوێت خێرا تێ بگەی زۆر ئاڵۆزە بەتایبەت ئەم لۆجیکەڵ ئۆپرەیتەرانە کاتێک کە ستەیتمێنتەکە زۆر دوور و درێژە بێت کۆندیشنەکە زۆر زۆر ئاڵۆزە بێت لێرە ئێمە ئەڵێین ئێکس ئۆر وای یا ئەتوانن ئەمە کەوانەی بۆ دروست بکەن بەم جۆرە لەبەرئەوەی شتەکان لەبەرچاوتان باشتر دیار بێ. ئایا ئێکس ئۆر وای چیمان بۆ ئەگەڕێنێتەوە ترومان بۆ ئەگەڕێنێتەوە چونکە وای بە تەنیا خۆی تروە. وە ئەندی ئەکەین لەگەڵ ئینڤێرسی ئێکس ئینڤێرسی ئێکس چیە ئینڤێرسی ئێکس بریتیە لە ترو چونکە ئێکس خۆی فۆڵسە ئینڤێرسەکەی تروە کەواتە ئەنجامی ئەمە تروی کرد. ئەنجامی ئەوەش تروی کرد ئاندیان لەنێوانە، ترو ئاند ترو بریتیە لە ترو، ئەگەر بێت و ئێمە پرینتی بکەین ئەنجامەکەمان ترو دەرەچێت، بەڵام ئەگەر هات وەکو پێشتر وای مان یەکسان بوو بە فۆڵس، لەم حاڵەتە ئەنجامەکەمان فۆڵس دەرەچێت چونکە ئەم ئەنجامی ناو کەوانەیە بریتیە بێ لە فۆڵس، ئەمەش بریتی بوو لە Logical Operators لە Java. بە هیوای سوود. ان شاء اللە لە ڤیدیۆی داهاتوو باسی If و Else ئەکەین و ئەچینە تەفاسیلی بابەتەکان. هەتاوەکو ئەو کاتە، والسلام علیکم ورحمة اللە وبرکاته.